Se nitkellmu dwar it-terminu anjostiku. Il-kelma anjostiku tfisser stqarrija ta' xi ħadd li jgħid li ma jafx. Pereżempju, jiena nista' ngħid li jiena anjostiku dwar l-inġinerija. Imma biex niżlu iktar fil-fond, ħafna drabi il-kelma anjostiku tintuża biex wieħed jistqarr li ma jistax ikun jaf, u ħafna drabi tintuża fuq punti reliġjużi. Pereżempju, xi ħadd jista' jgħid li hu anjostiku dwar Alla, jiġifieri qed jistqarr illi ma jistax ikun jaf, ngħidu aħna, Alla jeżistix jew le, jew ma jistax ikun jaf Alla jirrevelax ruħu jew jintervjenix jew jitkellimx jew le. Mela anjostiku tintuża ħafna drabi f'dan is-sens. Irrid ngħid ukoll li l-kelma anjostiku bdiet tintuża dan f'dan is-sens minn ftit ilu, jiġifieri minn mit-tieni parti tas-seklu dsatax, jiġifieri mhix kelma li hija antika ħafna f'dan is-sens. Importanti ħafna li hawnhekk ngħidu xi ħaġa dwar id-diffikultajiet u d-dubju. Mela, ħafna drabi min hu anjostiku jistqarr li għandu ħafna dubji dwar, ngħidu aħna, l-fidi u tant għandu dubji li hu ma jistax jemmen. Mela, hu ma jgħidx li ma jemminx, U laqqas jgħid li jemmen. Qisu biex ngħid hekk ikun xi mkien fin-nofs. Qisu biex ngħid hekk bejn it-twemmin u n-nuqqas ta' twemmin. Importanti ħafna illi naraw id-differenza bejn dubju u diffikultà. Din hija differenza li uża l-Kardinal, illum qaddis, ipproklamat qaddis, John Henry Newman. Kellu s-slogan, Elf diffikultà ma jagħmlux dubju wieħed. U qed ngħid dan jien anki b'sens ta' risposta pastorali. Ilkoll kemm aħna għandna diffikultajiet, Naħseb dwar, per eżempju, il-preżenza reali ta' Ġesù fl-Ewkaristija. Meta ngħid diffikultà hawnhekk x'irrid infisser? Irrid infisser nistgħu nitkellmu ħafna dwarha di, però ma nistgħux nispjegawha. Nistgħu ngħidu li għandna diffikultà, per eżempju, dwar il-fatt li Alla huwa Trinità, jew li l-Iben t'Alla sar bniedem. F'kull ċirkostanza qed ngħidu illi ma nistgħux nispjegaw kif Alla huwa Trinità. Naturalment dan ma jfissirx li ma nistgħux ngħidu, u mhux biss ngħid li Alla huwa Trinità, imma nista' ngħid ħafna affarijiet, nista' nikteb ktieb, nista' nirrifletti fit-tul dwar il-fatt li Alla huwa Trinità u ħafna qaddisin, per eżempju Girgor ta' Nazianzu, Girgor ta' Nissa, Bażilju, Wistin, tkellmu u tkellmu fit-tul dwar il-fatt li Alla huwa Trinità, però tibqa' diffikultà fis-sens illi l-intellett tagħna ma jifhimx, ma jaħkimx il-fatt li Alla huwa Trinità bħal pereżempju ma nista' nifhem illi siġġu quddiemi huwa siġġu jew siġġu taħti huwa siġġu, dinha naħkimha, nifhimha. B'mod li ma nistax nifhem jew naħkem l-oħra. Mela, aħna għandna ħafna diffikultajiet, però d-diffikultajiet kollha li jista' jkollna ma jagħmlux dubju wieħed. X'ried jgħid il-Kardinal Newman? Ried jgħid illi d-dubju ħafna drabi ma jiġix mill-intellett imma jiġi mir-rieda. Għandi bżonn jiena att ta' rieda, jew aħjar, att ta' fiduċja u att ta' mħabba imqanqla mill-grazzja t'Alla biex jiena nistqarr li Alla huwa Trinità, nistqarr illi Ġesù huwa realment preżenti fl-Ewkaristija. U din hija d-differenza bejn diffikultà u dubju. Jiġifieri, biex niġbor kollox, bniedem li hu anjostiku, naturalment ħafna drabi huwa bniedem intelliġenti, bniedem li jkun ħaseb fit-tul dwar il-fidi, bniedem li mhux neċessarjament ikun ċaħad il-fidi, imma jista' jkun bniedem ukoll illi għal xi raġuni jew oħra ma jkunx Agħmel din il-qabża ta' fiduċja u ta' mħabba imqanqla mill-grazzja li l-fidi titlob. U fil-fatt, forsi nagħlaq billi ngħid illi l-fidi hija ċertezza. Minkejja d-diffikultajiet, il-fidi hija ċertezza u għalhekk diversi minn ħutna mietu martri. Għax kienu ċerti. Ma jfissirx li ma kellhomx diffikultajiet bħalma jkollna lkoll kemm aħna, imma għandhom din iċ-ċertezza li ġejja mill-grazzja li huma laqgħu u ħadmu f'ħajjithom, għaliex il-fidi hija wkoll xogħol fuqi nnifsi, biex huma jistqarru, u fil-fatt stqarru, lil Alla sa mewthom. Mela allura, il-mixja tal-fidi hija mixja qalb ħafna diffikultajiet, nirrikonoxxu li l-intellett tagħna ma jasalx, però mixja illi aħna nippruvaw nartikolaw dak li nistgħu dwar il-fidi imqanqlin mill-fiduċja u mill-imħabba illi jagħtina il-Mulej Alla u li aħna rridu nroddulu.